Baibal kan rel hmasa hna lai. Cun ngakchia ca zong a ṭhami, upa ca zong a ṭhami, kan dihlak ca a ṭhami te kha video tawi tete kha pahnih kan zoh lai i mah kha kan chim lai. Cun ngakchia ca tlawmpal te Baibal forhfialnak kan ngei lai ti cun caan kha hman kan zuam te hna lai. Pakhatnak ah kan rel dingmi cu Samuel kuat khatnak a ngan pakhat a hme pakul le panga in pakul le pasarih tiang kha kan rel hna lai pariat tiang kha Samuel kuatkhatnak a ngan pakhat a hme kule nga in kan rel hna lai. Cun cawtum kha an thah i ngakchia cu Eli sinah an ratpi. Cun amah nih, “Maw ka bawipa, na nun bangin ka bawipa keimah hi hika ah na hmai i Bawipa sin i thla rak cammi nu kha ka si. Hi ngakchia caah hin thla kha ka rak cam, cun Bawipa nih ka halnak kha a ka pek. Cucaah Bawipa kha amah cu ka hlanh cang, a nunchung vialte amah cu Bawipa sinah hlanh a si tiah a ti. Cun khika ah Bawipa kha an piah. Cun a ngan pathum a hme pahra. Cun Bawipa cu a ra i a rung dir i voi dang bantuk khan Samuel, Samuel tiah a auh. Cun Samuel nih chim ko zeitintiah na sal nih a theih tiah ti. Cun a ngan pathum a hme hlei kuan a dongh tiang kha. Cun Samuel cu a ṭhang i bawipa cu a sinah a um i a bia kha pakhat hmanh vawlei ah a lo lak tir lo. Cun Israel mi vialte nih dan in Beersheba tiang Samuel cu Bawipa profet ah fehter a si ti kha an hngalh dih. Cun Bawipa cu Siloah ah a lang ṭhan, zeicahtiah Bawipa cu Samuel sinah Siloah khan Bawipa bia in aa langter. A donghnak bik ah, Samza le pahnih a hmet hlei riat. Bawipa nih a tuahmi thil kha a ra lai ding chan caah ṭial tuah u. Cuticun a chuak rih lomi nih amah kha an thangṭhat khawh lai. A Pathian thluachuah petu Pathian min thangṭhat si ko seh.

a thathum i mithathu Khrihfabu Khrihfa ka bawm hna. Mah tein Pathian kawl ding si timi te kha kan zoh hna lai. Cun pahnihnak ah Khrihfabu chungah thlarau lei in Satan nih Khrihfabu biakinn chungah zeitin a rian a ṭuan timi kha tawite kan zoh hna lai. Ngakchia ca zong ṭha, upa ca zong ṭhami si. tampi kan chim lai lo kha ni khan kan nun ah rian a ṭuan lai tiah ka thlacam lemmi si kha atu hmasa bik ah hika ka dir lai lo ke zong ka le ka zoh chih ka duh ve caah be aware of lazy christians a tha tumi Khrihfa pawl kha i ralring hna u ti si a tha tumi Khrihfabu Khrihfabu silon Khrihfa pumpak cio ka si lai Khrihfa kha ralring ti si thathumi Khrihfa ti zan si riantuan duh lo thlacam duh lo cawn an duh lo hmang an duh lo kawl an duh lo fek an dir an duh lo Satan ral an do an duh lo cah cun kan hmuhsak hna lai Thlarau ram ah cun tinak si. Khi thlarau in a khatmi nu thlarau tengka rak mong liu si. The Tank of Holy Spirit Thiang Thlarau tengka khi si. Thuro cu Thiang Thlarau hmuhsaknak ka si. Hi Thiang Thlarau khat numa khi Thiang Thlarau apong ma thu dinak si cu. Pathian nih chiti thu cangmi profet tu si. Hi ceunak zungzal nunnak a umnak ceunak lei khi a mawṭaw khamong thluamah Thiang Thlarau cu a sinah um. A tha thum i Khrihfa nu cu tikhin rak ka bawm law tiah lampi a dirmi kha va hmuh. A mawṭaw thlalang chungin ka bawm tuah ka bawm tuah. Dir dir Keimah hi Khrihfa ka si dir. Mah nu hi khan zeidah a duh ka van zoh tuah lai tiah a ti. Thiang thlarau kha bia a ruah. A hong dir. Hello. Zeitindah kan bawm khawh lai? Eh, ka fak ka nau lu. Ra ka bawm. Bawm ka herh ko. Zeitindah thlacam zong ka thei lo. Khuachia khi um cang ki mah Khrihfa thathu nu kha Pathian a rak hmanmi si cu. Khuachia nih mah nu kha bawmh a herh nu kha rak bawmh. Mawṭaw mawngh kha rut ti si. A ceunak le kal thluahmah lio khan thathu nu nih a rak, a rak kham. Si si ka rak ṭum lai i a ti cun thlarau cu a ngaih a chia cang ṭum lo dingmi kha ṭum cang caah kei cu Khrihfa ka si hi nu hi ti Satan nih a ka doh thla ka cam sinain ka ṭih ṭhiamṭhiam ka ca thlar ka campiak tiah hi nu nih mah hi a nawl si thlacam ko Pathian ka hal ko ṭhawnnak kan pek lai Zeitin na thla ka cam thiam lai? Thlacam kai zuam peng ko. Rakat bawm zaufan nak rak ka bawm thuah. Si si si kan bawm ko lai. Ah, Bawipa ka lawm. Ma, manu hi pathin a hman. Zoom na ka chambau tuk i ka buai ngai. Facam ning ka cawnpiak. Zeitin ah Satan ka do lai ka cawnpiak. Zeitin ah Thiang Thlarau ka hmu ve lai ka cawnpiak. Pathian aw zeitin ah ka theih lai ti ka cawnpiak. Pathian ning ka sin bia chim ve nak kha thla ka campiak. Pathian aw dawh tuk mi thei ka duh ve. Zaangfan nak in zaangfan na ka cawnpiak. Si si si kho chung kai zuam lai. Si kan luam lai tiah ti ma dong hi. Satan cu a rak i dawm tuk cang. Eh, mihrut nu, thlarau nih kaltak cang khi. Muihnak nih khan a rak khuh cang hna. Rut zong kha muihnak nih a rak khuh cang. Tuah hnga lo ding i tuah caah khan. Zarkhat hnu ah, a zarh tampi hnu ah, Rut nih a hawinu cu a lia ngai khin cang. Ka bawmh a ti lio ah khan a thlarau kha rak phorh diam cang cu. Baibal rel ding zong cawnpiak sinah zeihmanh kha santlai ti lo. Ruth zong hi vawlei muihnak nih a rak khuh diam cang. Pakhat tu kha Satan a rak hman caah khan a rak thei lo. Nunnak ceunak lei ah kal le khan na thiam ko lo maw? A poi tuk. Tu tiang ka theih kho lo ti man in a cawnpiak a fiang thei lo. Atu le tu na ka cawnpiak ka duh chinchin tiah ti hindu nih hin. Mah nu na hal ziten na thlacam cu Pathian nih an leh cang maw ti. Hi nu nih na hal. ka khuaruah hna zeiruangah Pathian nih ka thlacam ah ka leng hnga lo ka ṭih ko keimah te um ka duh lo tiah hinu nih he tiah Ruth rau khat nu kha lem cang kha ka cawnpiak chin lengmang ko nangmah cu kai hngat ko hi a si si si ka zuam lai sinain Ruth cu thilrin khi a cunglei khuachia nih khan a rai khin ve cang khi Rundi cu zeihmanh a rak thei lo. Khuachia nih mah nu hi a hman ti kha a rak thei lo. Ruth cu Satan sal ah ai cang diam cang. Sinan thlarau mei nih a rak kah hna. Ruah lo pin, zei da si? Khuachia zamzam, manu zong tla ve. Ahodah a kan bawmh? Bawm in a kan kah. Ruth nih khan a zoh. Pakhat ban in Ruth, Ruth, zir a cang. Vawlei cungah zeidan na tuah? Zohhmanh! Hello, donut na mar si maw tlam maw? Ah, kan i hmuh cu ṭha ngai. Donut cu rak ṭum. Ṭha ko lo maw? Si, ṭha ko. Hello. Na liang ah hodah na phorh? Zeicahdah thlarau cu ngaih na chiatter? Pathian nih mah nu kha bawm dingah an chimh maw an auh maw? Ar ka ngaithiam. Rut nih pe a lung a tling cu kan bawmh lai a ka ti cu. Mithathu nu Khrihfa kal tiah mipa nonal nih a dawi. Pathian ceunak cu vawlei ah ra ko. Sinain muinak kha an duh, ceunak kha an duh lo. Sulnak khan tuah. Satan nih Khrihfa kha kan can ṭha vialte an lak in can te ding ah a hman hna midang pawl Pathian he pehtlaihnak kha ngeih lo ding in Satan nih midang kha hman hna. Aw, pawi tuk. Poituk ka mit a rak caw sual. Donald nih na sual ngai chih ko, Bawipa le kir ṭhan ko, tiah ti. Ruth cu a ngaichih i thlacam. Pathin le kir ṭhan. A sual kha Bawipa nih a thenh nakhnga thlacam. Pathian nih a cohlan i sul a ngaihthiammi thiang thlarau kha ṭum ṭhan. Cun thiang thlarau a khat ṭhan. Tahcun a mawṭaw cu mawngh ṭhan cang. Rod Pathian nih na sul a ngaihthiam. Tahcun thiang thlarau ṭengpi zong kha a rak kir ṭhan. Ka lawm, ka lawm. Thiang Thlarau kai lawm tuk an dawt tuk. Hmailei Bawipa nih ral in an pek. Mi tampi cu bawmhnak duh ah mi hnu ah a kalmi an tampi. Kha bantuk hna sin cun na ruahnak ka pek tuk hlah. Mi thathu an si. Bawm du ah mi an au peng. Na caan kha fir an duh. Pathian he pehtlainak caan na ngeih ning kha fir duh caah a si. Pathian cu nahchuah Pathian si. Ah, poi ka tak, poi ka ti tuk. Pathian nih an dawt tuk. Zeipa sinong ah, zeikum sinong Pathian dawt tuk. Mi cheukhat nih cun Pathian kawl ve ding ah bawmh an herh i Si lo, si lo. Pathian kawl cu anmah ri an si. Anmah tein kawl ding si. Pathian kawl an duh lo si ahcun Pathian nih an sual ruangah an thathut ruangah hell ah hlawn ko hna lai. Cu mi hnuah cun mi tampi kha Khrihfa tampi Ruth sinah khan bawmhnak hal ah lu ah an, an daw cuahmah. Sinain Ruth nih cun a hmailei ummi nunnak a petu ceunak leh khan Ning thluahmat ding tein kal zuam ah ke le orle kha phil ti lo. Zumawktlakmi Khrihfa tampi nih an i palh tonnak cu mithathu pawl kha bawmhnak ah an can an hmang sual ton. Ruth nih cun ceunak lei panh in kal thluahmah ko khi. Cun Thiang Thlarau cu amah sinah a um. Khakha zohnak nih a fian ngai ko caah cun bawm a herh pawl kha bawm hlau tinak cu si lo ee. Sinain Khrihfa thathum pawl kan um. Pastor pa nangmah lawng kan bochan i thlar ka campiak kio ti thlacam huam ṭung lomi Sinain cawnpiak cu duve duve ṭum thei duh ṭung mahte i relh duh lo sualnak an luat duh ṭung i sual luatnak cawnpiak tikah i ngaihcak fawn ṭung suat hlawt duh fawn ṭung lo kha bantuk pawl kha mi thathu an si i fimhring tein zoh thiam a hau cucaah cun midang pawl zong can can an chimmi ka zoh tikah hin a hlan cu ka rak zum lo sinain a si thiam dawh a si pathian bia phuan ding hrim a ra lo ti can he um a si thiam ngaimi a si thlacam an her ko nain thlacam kal thiam lonak khi tampi um midang cu thlacam khi zei an her lo nain pathian a her ruangah thlahmi zawn um Tunai zongah sapauk te kha khoika nih kem tuan i tim i thlan cam i Pathian thlarau nih tuah lo dingin a fial hna i an tlun in an kir. An tuahnak nih Khrihfa pawl kha ṭha te upa an chim hna i cuti cun kan nun ah thlarau nih bia chim caah zei ti awk ṭha ti kem pi khan khan sel. Cuti an um lioah zanṭinpi ah khuate dang Khrihfa upa le an pa tor kha ruah lopi zanṭinpi an ra i Pathian nih a kan chawnh hi kha pawl kha cu inn ah an tlung i nanmah sinah thawngṭha chim dingah ka fianmi hna an si va au tiah an ti an ra i an rak kan lak ti cu game tuah dingah tiin lammi ah khan an cancel i aa timh lomi nih an rak auh anmah zong an thei lo cucu thlarau lei in a pem lomi hna nih cun pumsa lei nih cun aa dawh lo ti ka si sian thlarau rian ṭuan cu ka si ko cucaah cun a tha thumi Khrihfa kan si le si lo mah tein i hlat ding si ko a tha thumi Ka si le si lo kha. Are you a lazy Christian or not? You have to check up yourself. Cacun kan theimi kan zohmi kanmah te zong zulpa hau cang i kanmah te zong relpa thlacang pa kawlpa kha a her ngai ngai mi si anmah nih an kan som lo ti zong kha hau lo mah te duhmi ca cun kal ding si ko mi som hak lengmang cu mi thathu kan si ko ke kan phakka hrawng ah hin Laimi kan ṭawl tuk caah cun ka kalnak kip ah ka herh pawl hin marang pawl ka hnawle ka chawnh ko hna lam ka tlau zong ah ka tlau nang hmanh ka chawnh ko hna rak ka lau ka ti ko biakinn ah kala cang i rak ka lau ti ka lakter ko hna zeicah biakinn ah ka kal caah bawipa ai lawm i anmah kha ka au hna caah an rai an kalnak ca thluachuan hmu ve kai fian tuk caah cun a na timi khi ka nei lo neihnak zawnte um i neih lonak zawnte um biakinn kal na huam taktak si ahcun motor na ngeih lo ahcun na au ngam ko hna lai zeicah biakinn kal cu pathian thangṭhat si bawipa duhmi si cahcun rakalabu timi kha ṭih ding pakhat hmanh um lo ningzak ding pakhat hmanh um lo halleluja mi kha ka ana tum hna na ti lengmang si ahcun nangmah na huam lo bia si ko a phi chuak cu na huam lo bia si ko kal ka duh ngai ko nain sinain kalnak kan nei lo timi kha cu mi hmai ahcun aa do ngai ko nain pathian hmai cun lih si cucu tahchunnak bia chin nangmah nih na chim ven ti ruangah kan sawh chimi si lo in thil a si lengmangmi thil kha ka langmi si Kawlhawl nih taisa in khulhol pa an khen sawt si le rak ka ngaithiam ko aho ho kan tinak si lo i zakhat a som khua a cangmi thil a taktak ka chimmi si kha bantuk in na nun a um si ahcun voikhat cu theithiam si voi nih voi thum tiang na ti si ka cu ka cu nangmah problem si kei ka dun hrim ah pathian ei lai lam nei lo cun kan ning a zak thiam lo mi zong ka ana thiam lo Halleluja. Khakha kan nei ding si bom her peng mi mo na si mo nangma le mi bom kho ding dir bom an um timi kha ma ten na kol ve cang lo sia cun ma ten na tuah ve cang lo sia cun ma kha ma te i fian kho si ko ma te pathian kawl mi nih vui vai na pum tuk lo mi thathu pawl nih an vui vai to The lazy Christians, most of the time, they murmur, gossip. Atha thumi Krifabu hi a phun zai tam tumi cu thathu Krifa an si timi kha zakhat ah som sani cu fiang cu si. Zacun nihin ah kan nunnak kha i zo u sih timi kha mah i a tuahmi pa hi hol a thiam dawh a thiam lomi pa si si nain Pathian nih vision a pek i computer le a thiamnak a congmi pa si. Hi bantukin Pathian thawngṭhabia phun dingah Pathian nih a ka hman tiah ti. Hallelujah. Ahcun tampi chim loin mahte kha thlai cang lo Pathian thlarau nih imter pengter ko hna seh. Mi thathu Khrihfa na si maw? Pathian tu taktakmi na si ti kha. Asi cun pahninak atu cu Khrihfabu chungah thlarau lei in Satan nih zeitin a rian ṭuan timi kha kan zoh ta hna lai mah hlante ah sikhatte kan van nolh ta lai asicun a zaang a dermi baibal thiam lomi a zawngfakmi cu bawm le thlacam piak ding si lo maw ti kha a si ko lai nan a si ko ee sinain nihin kan chimmi hi a zawmi a dam lomi mi harsa buainak tongmi ka si lo i mi thathu nu in ka si ko kan chimmi ka si mi thathu ti mi le mizaw cu ai khat lo cu mu cahcun a huap in bia khan an sim lai lo atu mi thathu ti mi cu a dam ko mi khuarut kho ko mi a rel kho ko mi a kol thiam ko mi a chimrel kho ko mi ka si ko mizaw le mi thathu cu ai lo lo mi si buainak a tong mi Asicun thlacam kho lomi cu buainak han aa tongmi si lo maw ti si. Han aa tongmi cu amah a huam lo i mi lihchim lawnglawng a ngai duhmi kha si. Mahte kawl thiam ko i kawl huam lo pawl kha chimmi cu si. Cahcun mahte dirhmun kha mahte i check ko selaw thlarau nih pekter ko hna seh. Ka tu pakhat kan zoh ṭhan rih hna lai. Mah an tuahmi a taktak si ti a taktak kha uh, cartoon a tuahmi si. Korovet pakhat cu Khrihfabu pakhat ah khan a vai pum ve. An pa torpan thongthat chim cuahmah leo si Khrihfabu an i pum ve. Thongthat chim cuahmah leo. Hihi profet pa cu si hi a dang pawl hi cu Khrihfabu This man is prophet of God. Hi cu an pastor pa thawngtha chim lio hi pastor profet pawngah thlarau nih bia chim. Hi Khrihfabu hi kai lawm lo. Keimah nih ka cohlanmi Khrihfabu an si lo tiah Thiang Thlarau nih a ti. Zeicah an thinlung ah an sulnak kha an thuh? Na mit kan auter lai. Thlarau mit kan auter lai. Profet pa cu a thlarau mit a vun au cang lai khi. Thiang thlarau nih a mit kha van auter. Rul ngan pi kha rak chuak. A khuaruahhar khi a hmuh. Khuaruahhar cang. A dang pawl cu an hmu lo cu mu an thlarau mit au lo ruangah thawngṭha bia cu kan ngai ko an ti ve ko nain hi profet pa cu khuaruahhar. Vatar pa zong nih a thang hmu ve lo. Ruli cu zeitinah tuah khi?

Bator pasong tui ngai thong khai sut kar ve ko kheh. Prophet pa nih a van kal i pumpi ahcun pastor pakhat a chim. Rulngak pi a rak suak ka hmu i na member pawl an lu ah khan a cukcawm han ti ka hmuh. An sualnak kha i ngaihchih ding na chimh hna hau. A za cang. Mi lawnglawng na ceih hna. Tiah pastor pa nih khan profet pa cu ti kannih kan Khrihfabu hi Thiang Thlarau Jesuh thisen nih a kan khamhpenh ko. Kanmah ka Khrihfabu kong hi na complain lengmang ko. Member pawl kong na ceihmi hi ngol cang. Sinain kan nih hrim nih ka hmuh ee. Tiah profet pa nih a ti. Pastor pa nih ruah na kan cheuh lai, na mit kha vai test tuah, na mit a ṭha lo si lai a ti. Zei eh? Ngaihchia ngai na chuah dang. Thiang Thlarau cu a pawng ah ra i rul nganpi Khrihfa biakinn chungah rul nganpi na hmuh maw ti Jesus ka hmu ko khuachia um cucu a dingmi si Khrihfa tampi cu biakinn chung an um asinain an sualnak kha an thup i sual ngaihchih kha an duh lo. Cucaah cun an Khrihfabu ah khuachia lu kha an awtlak cu si. Si, khuachia nih khan an ruahnak ṭhalo kha a chunh hna. Lihchimnak, mi soiselnak, A phunphun khachuhnak thla tlawmpal hnu bia cun a inn lei ah khan Profet pa cu mawṭaw mawng a kir lio ah Thiang Thlarau nih a chawnh i kan hnulei na kaltakmi Khrihfabu kha a pawngah kal law ti kan um ko tiah a fial.

Member cun kan cuahmah ko. Thlarau nih thlarau min in a hmuhsak chunglei ah khan na thlarau min kan auter lai. Thlarau thil thlarau min na hmuh ṭhan lai ti a zohter ṭhan. A khuaruahhar. Hmasa kan rul pakhat long tu cu rul he tam in tam cang ti. Thiang thlarau nih a hmuhter ṭhan thlarau min in. Khuachia rul he biakhat ko khi mah Khrihfabu khi tiah profet pa nih a ti. Fi nung tak ko. An sualnak ngaihchih a duh lo pawl an si. Satan sal an tang dih. Na sualnak ngaihchih na duh lo si ahcun i ralring. Nangmah na lung an fahtermi pakhatkhat kha na ngaihthiam lo si ahcun Biakinn kal lo kha ṭha deuh ti. Zir cuah khuachia rul nih khan nangmah kha an uk lai. Sinain na sualnak kha nai ngaihthiam hrimhrim la nai a chi lai. Midang kha na ngaihthiam lai. Mi na ngaihthiam i na lungthin a thianh si ahcun Khuachia rul nih khan nangmah an tongh kho lai lo. Lung a thiangmi le Pathian an hmuh lai ti kha si. Amen. Cahcun na lung chungin mi ngaihthiam lonak na neih si ahcun a thli tein midang nih an theih lo zongah Pathian an hmuh caah lungthin thiang timi cu mi ngaihthiam nun a neimi si lung a tluangmi khi an si. na lung a kawi na hna a kawi na mit a kawi na thluang a kawi si cun na lung a thiang lo tinak si mi nih cun an thei lai lo nain pathian an hmuh peng i kha khan seitan hmunhma kha pek lo ding hnawmthur umnak ahcun zu zong nih bu ai ser lungthin a thurnak hmun ah seitan nih bu ai ser ve Cuacun lung a thiangmi timi cu mi ngaihthiam khawhnak a neimi hna, mi sualnak cinken lomi, lung a tluangmi, honesty neimi, transparency. Transparency timi cu plastic can hna hitin zo zongah pin le hmu khomi hitin zo zong pin le hmu khomi hi transparency an ti transparency thinlung kan nei lo si ahcun buainak um kho cacun lungthin frank honest lungthin thiang kan nei ding si ka le chimmi dang lungthin in neimi a dang kha a phung si lo ka kha tihnung tatak ni cacun bigen kan rat lio ah hin thlaraule i Satan nih ka ruahnak kha sia ka chunh maw chunh lo ti mah te hi thlacamnak he Pathian kawl cio cang si timi kha sawm kan duh hna. Is it scary? Kids, scary or not? Why? If you don't forgive your parents,

Hallelujah. Kan thinlung ah sual kan pawi chung cu Satan bu ai serri tinak ka si. Lengle cu hmaipan te nai umter ko lai sina lengle kha Bawipa nih pipi a chia lo. Cacun Samuel nih sinah Bawipa nih a chimmi cu David Kha siangpahrang dingah thim a timh tikah a u le pawl pangan ngan pasangsang kha zoh tik hna khan de Samuel nih cun mah hi an si cang rua ti Pathian nih si lo a si lo. Nannih nih cun lenglei nan zoh kei cu chung le ka zoh ti. Cucaah David kha Pathian nih a thim cu rak si. Cu ve bantukin nihin ah chunglei ah Bawipa nih an zoh. Biakinn na ṭhut lio zongah, rian na ṭuan lio zongah, nangmah te na um lio zongah Bawipa hmai ah na lungput kha biapimi si. Mi hmai pretension lenglei i cawlcang drama kha biapi lo drama ti cu ni na drama an pianmi si loin chung le taktak si loin lenglei han sung ummi kha hmai pan loi panter mi dawt lo mi dawt bantuk i bia chim ter te kha a leng vialte kha si loin chung lei taktak in rami si deu kha kan dum cu si hallelujah amen